Merħba, sinjuri. Edinaw eh, l-lum biex nniedu ktib ieħor ta' Albert Camus eh, wara li nedejna eh, il-waqa f'Novembru li għadda din id-darba il-dram li kiteb għall-istess ċiklu tal-assurt li jismu Caligula. Biex jgħinuna f'din it-tnedija tal-ktieb li Faraxa Publishing u jiena xtaqna niddedikaw il-memorja tal-mibki Oliver Friggieri, għandna żewġ atturi mit-Theatre Lab Malta Clive u Claire Piscopo. li sa jiftħu b'xena mill-ewwel att fejn naraw is-sitwazzjoni kif inhi fir-rigward ta' l-protagonist meta jidħol lura wara li għamel jiem sħaħ jiġġerra fit-toroq ta' Ruma.
Qed tibki?
Iva, Cesonja. Imma ngħid jien wara kollox, x'hemm li nbidel? Jekk hu minnu li kont tħobb lil Drusilla, kont tħobbha fl-istess ħin li kont tħobb lili u ħafna oħrajn. Ma narax il-għala mewta kellha għax titrott warajk tlett ijiem u tlett iljieli ġol-kampanja u treġġgħek lura b'dak il-wiċċ għad-diebi? Miġnuna!
Min qed ikellmek fuq Drusilla? Possibbli ma tasalx tistħajjel raġel jikpi għal ħaġ'oħra jekk mhux l-imħabba? Skużi, Kajju. Iżda jien qed nipprova nifhem. L-irġiel jikpu għax l-affarijiet mhumiex kif suppost ikunu. Oqgħod ċe Sonja. Imma iqpa' qrib tiegħi. Nagħmel dak li trid. Bniedma tal-età tiegħi taf li l-ħajja mhix tajba. Iżda jekk il-ħażen jgħadd fid-dinja, il-għala żżid miegħu? Int ma tistax tifhem? X'jimporta? Jien forsi għad ninqala' minn hawn, iżda qed inħoss ħlejjaq bla isem jinbtu ġewwa fija. Se naqbad nagħmel kontrihom? Cesonia, Jien kont naf li wieħed seta' kien ikun iddisprat, iżda ma kontx naf x'kienet tfisser dil-kelma. Bħal kulħadd kont naħseb li hi xi marda fir-ruħ, iżda le, huwa l-ġisem li jbati. Inħoss uġigħ f'ġildi, f'sidri, fl-infiesel. Inħoss rasi battala, inħossni rrid naqla'. U l-aktar ħaġa orribbli, dit-togħma li għandi ġo ħalqi. Mhux ta' demm, lanqas ta' mewt, jew ta' deni, iżda dawn kollha flimkien. Biżżejjed inċaqlaq ilsieni li ma jerġax isir kollox iswed u n-nies iqallgħuni. Kemm hi ħaġa iebsa ma tiġġerraħx li ssir bniedem! Jeħtieġ li torqod. Torqod fit-tul. Tintelaq u ma tqis xejn aktar. Nisher jien biex inżommok taħt għajnejja int u torqod. X'ħin tqum, id-dinja għalik tirkupra tomitha. Agħmel mela użu mis-setgħa li għandek sabiex tħobb aktar dak li għadu jista' jinħabb, Dak li hu possibbli, jistħoqqlu wkoll jingħata l-opportunità tiegħu. Iżda jinħtieġ l-irqad. Jinħtieġ li wieħed jintelaq. U dan mhux possibbli. Hekk jaħseb dak li jkun wara li għeja. Jiġi żmien li fih jakkwista id soda mill-ġdid. Iżda jeħtieġ tkun taf fejn tqiegħda. U x'nagħm biha id soda? X'tiswili dis-setgħa daqshekk tal-għaġeb jekk ma nkunx nista' nibdel l-ordni tal-affarijiet? Jekk ma nkunx nista' nġiegħel ix-xemx tinżel fil-Lvant, li jonqos l-uġigħ u li n-nies ma jmutux aktar, l-Ċesonja ma tkunx tagħmel differenza lija norqodx jew niqpax imqajjem, jekk ma nkunx nista' naġixxi 'l fuq mill-ordni ta' did-dinja. Hemmhekk tfisser li trid tagħmel lilek innifsek daqs l-allat. Ma nafx b'x'hemm ngħar minnu dan. Int taħsibni miġnun, int ukoll? U madankollu, X'inhu Alla sabiex jien nixxennaq inkun daqsu? Dak li llum nixxennaq għalih bil-forzi tiegħi kollha hu 'l fuq mill-allat. Jien qed nieħu taħt idejja saltna fejn l-impossibbli sultan. M'intix se tkun tista' tagħmel mis-sema dak li s-sema mhux, li wiċċ sabiħ isir wiċċ ikrah, wieħed ikrah, li l-qalb ta' bniedem ma tħossx. Jien irrid inħallat is-sema mal-baħar, inħawwad il-kruha mas-sbuħija, Insawweb id-daħq mit-tbatija. Hemm it-tajjeb u l-ħażin, dak li hu nobbli u dak li hu baxx, dak li hu xieraq u li mhux. Naħliflek li xejn minn dan mhux ser jinbidel. Għandi r-rieda li nibdlu. Se nagħti lil das-seklu d-don tal-ugwaljanza. U meta kollox ikun imwitti, sa fl-aħħar l-impossibbli fid-dinja, il-qamar ġo jdejja, allura forsi jiena stess, trasformat u d-dinja miegħi, Allura sa fl-aħħar in-nies ma jmutux u jkunu għenjin. M'intix se tkun tista' tiċħad l-imħabba. L-imħabba Ċesonja! Tgħallimt li ma tfisser xejn! U l-ieħor li għandu r-raġun, it-teżor pubbliku. Smajtu tajjeb inti, le? Kollox minn hemm jibda. Ah, minn issa li se nibda ngħix jiena sa l-aħħar. Ngħix, Ċesonja! Tgħix huwa l-maqlub ta' tħobb. Jien li qed ngħidulek dan, u jien li qed nistiednek għal festa bla limiti, għal proċess ġenerali, għall-isbaħ spettaklu possibbli. U jeħtieġ li jkolli n-nies, l-ispettaturi, il-vittmi u l-ħatja. Daħħlulhom, daħħlulhom lill-ħatja. Jeħtieġ ikolli nies ħatja quddiemi. U hekk huma lkoll. Irrid li jiddaħħlu l-ikkundannati għall-mewt. U l-pubbliku? Irrid li jkolli l-pubbliku tiegħi. Imħallfin, xhieda, akkużati, ilkoll ikkundannati minn qabel. Ah, Ċesonja, se nurihom jien dak li qatt ma raw qabel, l-uniku bniedem ħieles f'dan l-imperu. U int? Ċe Sonja, int se tobdini. Sejra tgħinni u għal dejjem. Din se tkun ħaġa tal-għaġeb. Aħlef li se tgħinni, Ċe Sonja. M'għandix għalfejn naħlef ladarba nħobbok. Int se tagħmel kulma se ngħidlek. Kollox nagħmel, Kaligula, imma ieqaf!
Se tkun kiefra.
Kiefra. Demmek ta' baqqa u qalbek samma. Demmek ta' baqqa u qalbek samma. Qalbi samma. U anka int se tbati. Iva, Caligula, imma qed inħossni niġġennen!
Ejjew ilkoll, ersqu. Qed nordnalkom tersqu. Dan l-imperatur li qed jeżiġi li tersqu. Ejjew, għaġġlu. U issa inti, Ċesoni, ejja, ersaq. Xejn aktar. Rajtikx? Daqshekk tifkiriet, l-uċuħ kollha jisparixxu. Xejn. Xejn aktar. U taf x'jibqa'? Ersaq aktar. Ħares! Ersaq ħares!
Caligula!
Caligula.
Din is-silta meħuda mill-ewwel att ta' dramm turina lil Caligula mibdul. Inkunu nistgħu nitkellmu fuq l-implikazzjoni ta' dan il-mument partikulari iktar 'il quddiem. Nibda però biex ngħid illi Albert Camus kiteb dan id-dramm Fit-38, vuol dire s-sena 1938, meta hu kien imexxi l-Equipe du Théâtre fl-Alġerija. Ovvjament ma ġiex ippubblikat fl-Alġerija, imma ġie ppubblikat iktar tard fi Franza. Kien qisu sentejn wara li telaq mill-Partit Komunista. Imma ukoll Camus ried illi wara l-esperjenza ta' marda qalila illi kellu, it-tuberkulożi, ried ukoll jieqaf fuq it-tema tal-assurd. L-assurd illi diġà kellu f'moħħu jikteb fit-tul sew fuq il-livell ta' ħsibijiet fl-Mythe de Sisyphe, kif ukoll permezz ta' narrattiva illi insibuh jesprimiha f'L'Étranger. Permezz ta' drama ried imbagħad jolqot sitwazzjonijiet, dan id-dramm u dramm ieħor illi għad noħorġu 'il quddiem illi huwa Le Malentendu, Il-Malintiż, jew il-qui pro quo. Il-fattu illi kien hemm fl-ideat tal-assurd affarijiet illi fl-istess ħin il-Kamu kienu jattirawh. Biss il-pożizzjoni tiegħu dejjem kienet illi l-assurd trid tieqaflu għax jirkbek. Caligula, nerġa' lura għall-ktieb li qegħdin inniedu illum, jaf illi għandu poter kbir. Dan il-poter ried jużah biex il-verità mhux tingħad biss, imma l-verità jagħmel minnha mezz ta' ġustizzja. Il-ġustizzja tiegħu però hija ġustizzja qerrieda. U jeqred Camus bl-għajnuna ta' ħaddieħor. Jgħinu prinċipalment insibu lil Eligonu. Dan kien skjav, skjav illi spiċċa b'ħafna poter f'idejh grazzi għal Caligula. Kien mela sar il-kompliċi ta' min sejjer jeqred ħafna nies. Miegħu kien hemm ukoll dawk li kienu affaxxinati mill-imperatur. Xipjun, il-poeta, kien wieħed minnhom, però ma kienx jgħinu flatti kriminali tiegħu. Kien affaxxinat, qatillu saħansitra l-missieru, imma ma setax isib fih is-saħħa li jirreaġixxi. Jirreaġixxi għal raġunijiet ta' ħsieb u raġunijiet, vuol dire, li huma ġusti, insibu lil Xereá. Dan, konxju illi Caligula qabeż il-limiti, irid isib il-mument propizju biex jeqirdu. Imma biex jinqered irid is-sapport. Imma s-sapport sata' jsibu biss minn nies illi r-raġunijiet tagħhom ma kinux għolja, ma kinux nobbli bħalma kienu tiegħu. Dan in-nies huma l-patrizji. Il-patrizji Camus ma jpinġihomx ħelwin. L-iktar wieħed illi jpinġi jikrah huwa il-Patrizju x-Xiħ, li saħansitra jirreferi għalih bħala dublett permezz ta' Kaligula illi dana dejjem isejjaħlu sbejħa. Imma warajh hemm karattru li nsibuh madwarna fis-soċjetà Ħafna drabi huma dawn in-nies ġifa illi moħħhom biex igawdu sal-aħħar nifs ta' ħajjithom. Imm'iktar minn hekk, lil Patrizju Xuejjaħ iġibu jpinġih bħala traditur. Saħansitra minn wara dar sħabu imur biex javża lil Caligula x'hemm lest għalih. U Caligula juri illi ma jistmax lil dan il-personaġġ, lil dan il-bniedem, għax jgħidlu jew inti ġifa jew inti ġakbin. La l-waħda u lanqas l-oħra ma kien sejjer jammetti għaliex it-tnejn li huma kienu sa jwassluh, l-ixwejjaħ, biex jiġi kkastigat. U għalhekk Caligula wera bil-logħob tal-kliem illi nies bħal dawn huma fost l-agħar li tista' tiltaqa' magħhom fis-soċjetà. Hemm ovvjament il-ħsibijiet il-kbar insejħilhom jien, illi wara kollox Caligula innifsu fl-aħħar tad-dramm jurina illi żbalja jew illi għamel l-għażliet ħżiena. Imma qabel ma ngħaddu għax-xena finali fejn Caligula jispiċċa saħansitra biex joqtol lil mara tiegħu Ċesonja, ta' min ngħidu li f'din il-mara u jara l-kompliċi, imma jara wkoll id-debbulizza. Din kienet taf li jmur man-nisa l-oħra. Quddiemha stess insibuh illi qiegħed jittanta mara ta' wieħed mill-patrizji, imma dgħajfa wisq u anke konxja mill-fatt illi hija kera u għalhekk postha biżżejjed għaliha li tkun ma' ġenbu. Naturalment taf illi li qed dak li qed jagħmel żewġha mhuwiex sew. Tixtieq illi kellha l-influwenza biex tibdlu imma taf ukoll illi mhijiex f'pożizzjoni li tagħmel dan. Hawnhekk inħalli lill-atturi biex jagħtuna l-aħħar xena fejn saħansitra Ċesonja, mart Kaligula tispiċċa maqtula minn żewġha. F'idejkom.
Fuq xi x'qed taħseb? Fuq dan t'hawn. Mbagħad fuq hekk ukoll. Madankollu wieħed. X'inqala'?
Xi pjun telaq. Spiċċat il-ħbiberija lija. Imma int, inti l-għala għadek hawn, nistaqsi jien lili nnifsi. Għax nogħġbok. Le.
Naħseb kont kieku nifhem li kelli nibgħatek għall-mewt. Kienet tkun soluzzjoni. Għamel hekk mela. Ma nistax imma imma mqara l-minuta tintelaq ħalli tgħix b'mod ħieles. Issa il-niftit ta' snin mhux ħażin neżerċita ruħi biex ngħix mod ħieles. Jien mhux fuq hekk qiegħda ngħid. Ifhimni sew, Kajju! Tgħidx kemm wieħed jista' jħossu tajjeb, jgħix u jħobb qalbu safja? Kull wieħed jirbaħ is-safa tiegħu kif jista'. Jien billi nsus wara l-essenzjali. Daqshekk xejn ma jżommni wara kollox milli nibgħatek għall-mewt. Kienet tkun il-kliela tal-karriera tiegħi. Stramba l-biċċa. Meta ma noqtolx inħossni sfajt waħdi. Il-ħajjin mhux biżżejjed biex jimlew l-univers u jkeċċu d-dwejjaq. X'ħin tkunu lkoll hemm, iġġegħluni nħoss vojt bla qies fejn ħarsi ma tasalx. Inħossni sew biss qalb dawk maqtulin minni. Huma veri tassew. Huma bħali. Qed jistennewni u jrossu madwari. Ikolli djalogi fit-tul mal-wieħed u mal-ieħor li werżaq lejja biex neħilsu mill-mewt u jien ġegħelthom jaqtgħulu lsienu. Ejja.
Imtedd qrib tiegħi. Qiegħed rasek fuq irkubtejja. Hekk, hekk tħossok tajjeb. Kollox jiskot. Kollox jiskot. Ngħidlek qed teżaġera. Mintix tisimgħu da dvenvin ta' xwabel? Mintix tintebaħ b'dil ħamba tal-fajta maħnuqa jikxfu l-mibeta tissajja warajja? Ħadd mhu ser jazzarda.
L-istupidità iva mhux le. Le, dik ma toqtolx. Tagħmel lin-nies ġwejda. toqtol Ċesonja, issir qattiela meta tqis lilha nnifisha mżebilħa. M'humiex dawk li jiena qtiltilhom lil uliedhom, jew lil missierhom li sejrin jassassinawni, le, dawk fehmu. Iżommu miegħi. Għandhom l-istess togħma f'ħalqhom. Iżda l-oħrajn? Dawk li għaddejthom biż-żmien iddeħiqt bihom. M'għandix xi jħarisni kontra l-vanità tagħhom. Niddefenduk aħna.
Għad hawn ħafna minna li nħobbuk. Kulma jmur qed tonqsu dejjem aktar. Jien għamilt li kien hemm bżonn sabiex nasal għal dan. U mbagħad, ejja nkunu ġusti, mhux l-istupidità biss kontrija, Għandi kontra tiegħi wkoll is-setgħa u l-qlubija ta' dawk li jridu jkunu hienja. Le, mhux ser joqtluk. Jew inkella tinżel xi ħaġa mis-sema, temmhom qabel ma jkunu laħqu messewk. Mis-sema!
Imsejkna mara sema m'hemmx! Imma għala din l-imħabba kollha f'salt wieħed, la mhix fil-ftehim ta' bejnietna? Mhux biżżejjed mela narak toqtol lill-oħrajn, Jeħtieġ li wkoll insinnaf li ser tinqatel? Mhux biżżejjed nilqgħek għafsi u nfarrak, inxomm ir-riħa tad-demm li ċarċart x'int titwiżżen fuq żaqqi? Ma jgħaddix jum li ma narax tmut biċċa oħra fik li għandha mill-bniedem. Jien illum xiħa u ma fadallix wisq biex nikrieh, jiena naf. Iżda d-dieqa li nħossha għalik issa tant tkidni li m'għadux jimpurtani li ma tħobbnix. Kulma nixtieq kieku nara lilek imfejjaq. Int għadek naqra ta' tifel. Għandek ħajja kollha kemm hi quddiemek. U x'inhu mela li qed titlob akbar minn ħajja kollha kemm hi?
Issa diġà ilek hawn ftit ta' żmien sew.
Minnu. Iżda int sejjer iżżommni, hux tassew?
Ma nafx. Jien naf biss li għala inti hawn. Għall-iljili kollha li fihom il-pjaċir kien ixoqqni u bla hena. U għal dak kollu li taf madwari. Għandi 29 sena. Ftit. Iżda f'din is-siegħa li fiha b'dana kollu ħajti tidher f'għajnejja daqstant twila, miżgħuda b'tant trofej. Insomma, tant laħqet il-milja tagħha, inti tiqba' x-xhud aħħarija. U jien ma nistax inżomm milli nħoss speċi ta' tenerezza vulgari lejn il-mara xieħa li sejra ssir. Għidli li trid iżżommni. Ma nafx.
Jien konxju biss, u din l-iktar ħaġa terribbli, li di t-tenerezza vulgari hi l-unika sentiment safi li tatni ħajti sa issa. Ma jkunx aħjar jekk tgħib l-aħħar ixhud? Da mhux importanti.
Inħossni ħienja b'dak li għedtli. Iżda hi għala ma nistax naqsam dil hena miegħek? Min jgħidlek li jien m'iniex ħieni? Il-hena ħanina ma tgħix bil-qirda. Jiġifieri mela hemm żewġ tipi ta' hena u jien għażilt dik tal-qattiela. Għax jien ħieni. Kien hemm żmien li fih kont naħseb li lħaqt it-tarfnet tat-tbatija, af li le? Wieħed jista' jasal saħansitra ibgħad minn hekk. U fi tmiem dat-territorju hemm għaxqa ta' hena bla fejda. Ħares lejja. Nidħaq, ċe Sonja. X'ħin naħseb kif Ruma kollha damet snin tevita li tlissen isem Drusilla. Għax Ruma damet fi żball snin sħaħ. L-imħabba mhix biżejjed għalija. Dan hu li fhimt dak iż-żmien. Dan hu li qed inkompli nifhem illum jiena u nħares lejk. Tħobb persuna jfisser taċċetta li tixjieħ magħha. M'iniex kapaċi nasal għal din l-imħabba jiena. Drusilla xieħa kienet tkun ħafna qar minn Drusilla mejta. Wieħed jemmen li raġel ibati għax f'ġurnata minnhom tmut il-persuna li jħobbu. Iżda tbatija vera tiegħu hija anqas futili hija dik li jintebaħ kemm fil-fatt lanqas niktu ma jtul. Saħansitra l-għali jispiċċa bla sens. Kif qed tara ma kelli ebda skuża mqandel ta' xi mħabba jew oħra. Lanqas l-imrar li jġib miegħu swit il-qalb. M'għandix alibi. Iżda kku, illum inħossni saħansitra iktar ħieles milli kont snin ilu, meħlus kif jien mit-tifkira u mill-illużjoni. Jiena naf li xejn mhu dejjiemi. Tgħidx x'fiha tkun taf dil-ħaġa. Tnejn jew tlieta fl-istorja kellna esperjenza tagħha tabilħaqq. Twettaqna f'din l-hena tal-ġenn. Cesonja, Int segwejt sa tmiemha traċedja tassew kurjuża. Wasal iż-żmien li jingħalaq is-siparju fuq ħajtek. Hawnhekk Caligula jdur minn warajha u jgħaddi driegħu sa minkbu, madwar għonq Caesonia. Allura, allura jissejjaħ hena dal-ħelsien tal-biża'?
Caligula jagħfas ftit ftit bi driegħu griżmejn Caesonia. Tiddubitax, Caesonia. Mingħajru jien kont kieku nkun raġel sodisfatt. Bis-saħħa tiegħu ksibt il-kjaroveġenza divina tas-solitarju. Jiena ngħix, noqtol, neżerċita s-setgħa miġnuna tal-qerried, li setgħet il-Ħallieq fejna tidher paljaċċata. Dan li jfisser li tkun hieni. Din hi l-hena, dak il-ħlas insapportabbli, dak id-disprezz universali, id-demm, il-mibegħda madwari, dak l-iżolament li ma bħalu tal-bniedem li jżomm taħt għajnejh ħajtu kollha. Hi l-hena bla qies tal-assassin li jibqa' mhux ikkastigat. Dik il-loġika ma taħfirix li tisħaq ħajjet in-nies, li tisħaq lilek, Ċesonja, sabiex jien nasal sa fl-aħħar għas-solitudni eterna li mxennaq għaliha. Kajju!
Le, irrid tobija ta' xejn. Jeħtieġ naqtawha għax il-ħin qed jafas. Il-ħin qed jafas, għażiża Ċesonja.
U hawn tinqatel il-mara ta' Kajju. Għalih anka il-mara tiegħu kienet ħatja. Però immedjatament wara jgħid illi is-soluzzjoni mhijiex li toqtol. U jispiċċa biex jinqatel eh, minn Patrizzi u l-grupp tagħhom Eżatt wara. Il-punt jibqa' illi għandkom f'idejkom, sinjuri, l-ktieb illi jimmarka permezz tal-palk dan l-għeluq taċ-ċiklu dwar l-assurd. li Albert Camus ried warajh itina ċiklu ieħor, iċ-ċiklu tar-ribelli, iċ-ċiklu tar-rivoluzzjoni. Min jinteressah jakkwista dan il-ktieb jista' jsib l-informazzjoni kollha